Mae cwpwl o bryden sydd ar wyliau yn yr Aifft wedi cael ei ryddhau yn fuan ar ôl iddyn nhw gael eu herwgipio. Mae'n debyg bod y ddau'n teithio mewn car o Gairo i Sharm El Sheikh pan gawson nhw'u dal gan ddynion arfog. Da ni'n gyfarwydd ag adroddiadau fel hyn yn y newyddion, dyna, am lefydd rownd y byd lle mae'r wladwriaeth wedi methu neu mae 'na ryfel cartra, lle mae anhrefn a thor cyfraith yn rhemp. Felly, dim ond ffwl fysa'n dewis teithio drwy rannau o Golumbia, Somalia neu Afghanistan yn dyddiau yma, de. Ond wch chi be? 500 mlynedd yn ôl, de, roedd yna rannau o Gymru oedd yr un mor ddrwg, os nad yn waeth.
I bobl oedd yn teithio trwy'r wlad yn ystod y bymthegfad a'r unfad ganrif ar bymtheg, roedd rhai o brif lwybrau Cymru yn wirioneddol beryglus. Achos yn llechu hyd ochrau'r llwybrau, roedd yna bobl ddigon annymunol yn aros amdanyn nhw.
A da ni'n gwybod hyn, de, achos ar wahân i'r tystiolaeth cyfreithiol, mi oedd rhai o feirdd amlycaf y cyfnod fel Lewis Glyn Cothi a Guto'r Glyn yn canu'n gyson am y broblem.
Ac mi oeddan nhw'n defnyddio pob math o enwau i'w disgrifio nhw.
Ond wedd be bynnag oedd nhw'n galw nhw, dynion oeddan nhw, yn byw tu hwnt i'r gyfraith, yn lladrata, yn herwgipio, ac yn lladd.
Felly pam yr anrhefn? Wel, sgil effaith Conquest Seisnig 1282 oedd gwneud system weinyddol aneffeithiol a chymhleth yn waeth. Heb un system gyfreithiol i glymu pawb at ei gilydd, un o rannau perycla'r wlad oedd y Mers, oedd efo tua 45 o wahanol arglwyddiaethau oedd o dan reolaeth Barwniaid Normanaidd ac Arglwyddi Cymreig fel Syr William Herbert, Iarll Penfro, ffigwr dylanwadol a phwerus dros ben.
Er mai etifeddu ei diroedd wnaeth Herbert, mi oedd yntau, fel arglwyddi eraill, yn edrych i warchod ac ehangu ei fuddiannau ei hun, a hynny'n aml drwy gyrchoedd ysbeilgar i fewn i diroedd arglwyddi eraill. Achos mi oedd pob Arglwydd yn defnyddio sawdwyr, sef byddin bersonol o ddynion annymunol oedd ar ffo rhag y gyfraith, yn defnyddio'r hen draddodiad o arddel, sef dianc dros y ffin a gosod eu hunan dan wasanaeth Arglwydd er mwyn osgoi crafangau'r gyfraith. Ond mi oedd o'n gyfrifol am gynnal cyfraith a threfn yn ei diroedd ei hun, Ac roedd rheini'n diroedd sylweddol.
Mae pwysigrwydd a dylanwad William Herbert a'i debyg i'w weld yng nghanu'r beirdd. Dynion oedd yn rhinwedd eu swydd yn teithio o un noddwr i noddwr arall, a hynny trwy rai o ardaloedd perygla'r wlad.
Ac mi welwn ni o ganu'r beirdd eu bod nhw'n anhapus iawn efo'r sefyllfa yng Nghymru ar y pryd. Mae yna dystiolaeth fod Lewis Glyn Cothi ei hun wedi mynd i weld Herbert i ymbil arno i ddod â threfn i Gymru unwaith eto. Ac mae canu Lewis a guto'r Glyn ar ei ôl o yn llawn edmygedd i'r dynion hynny oedd yn cosbi'r herwyr.
Mae'n dofi gwylliaid llonaid bob llwyn, Mae'n difa lladron mewn dwy afwyn.
Dy law hir yn dal herwyr llewpard i Edward y Dwyd.
Mae canu'r beirdd yn ddadlennol iawn ac yn ddrych ar gyfnod allweddol yn hanes Cymru, cyfnod a welodd tro sylweddol yn y rhod wleidyddol. Yn ystod Rhyfel Glyn Dŵr roedd y beirdd yn dathlu'r herwyr am ysbeilio tiroedd y Saeson i ddwyn bwyd a nwyddau ar gyfer y rhyfel. Ond wedi'r cyfnod o anhrefn a ddilynodd y rhyfel, bu newid cywair, ac mi wnaeth Guto'r Glyn hyd yn oed sgwennu cywydd i frenin Lloegr. Gwaen i o'n geni yn gaeth gan ladron, gwna lywodraeth, Dyred dy hun, Edward Hir, i ffrwyno cyrff rhai anwir. Tor bennau a gyddfau gwir, traeturiaid, tro ar herwyr, dod wylliaid i dy wyllwg, dilea'r draul, dal rhai drwg. Wan be fysa Owain Glyndŵr yn neud o rwbath fela dwch? Ac erbyn meddwl, Lle oedd Owain?
Pwy o wir? Falle fel hyn, nath Owain Glyndŵr ddiweddu ei ddyddiau yn arwain gang o herwyr yn byw yn y goedwig neu fyny ar ben y mynyddoedd. Mynyddoedd y Berwyn ella. Be bynnag ddigwyddodd iddo fo, roedd hi'n gyfnod pan oedd hi'n hawdd iawn diflannu. Tra bod yr Arglwydd Ieitha ei hunain yn lefydd peryglus, roedd yna ardaloedd peryglach. Gor-wledydd oedd y gair amdanyn nhw. Tiroedd ffiniol oedd y tu hwnt i afael y gyfraith.
No man's land i bob pwrpas. Ac un o'r gor-wledydd perygla a mwya cythryblus oedd fan hyn, Bwlch yr Oerddrws. ar y ffin rhwng Sir Feirionnydd a Hen Arglwyddiaeth Mawddwy. Roedd fan hyn a mynyddoedd y Berwyn gerllaw yn enwog am ei herwyr ac am y cyrchoedd cyson, goedlyd Rhwng herwyr Meirion a herwyr Mawddwy.
Dwi wedi dod i dafarn leol i gyfarfod â'r Athro Rhun Emlyn o Goleg Prifysgol Aberystwyth. Mae o'n ganoloeswr pybyr ac wedi ymchwilio i hanes ysgarmesi yn yr ardal. Wel, Rhun, mae dipyn cresach lawr fan hyn nag oedd i fyny ar Bwlch yr Oer ddrws. Dwi'n gweld pam maen nhw'n galw fo'n Bwlch yr Oer ddrws wan, ti'n gwybod? Ie. Ond uh, fanna oedd cadarnle'r herwyr, yn de, rhaid bod nhw yeah. dipyn o boes calad oedd i fyny fanna. Wel, rhaid o iawn, rhaid bod nhw. Ar y pryd oedden nhw'n adnabod o fel ardal oedd yn un o'r prif lefydd i herwyr yng Nghymru, lle ac oedd Cymru yn cael ei adnabod fel rhywle'n gyffredinol o ddiffyg trefn, felly o fan hyn y gweithio a'r gweithio i ryw raddau. Mae chi lwybr i i Dolgellau Gwynedd un ffordd, ac wedyn y prif lwybr i lefydd fel Powys, Trallwng ac ymlaen i Amwythig ffordd arall. Felly oherwydd hynny mae o'n lwybr pwysig, felly oedd o'n lle delfrydol i i ymosod ar deithwyr wrth nhw basio. A bydd y wir bod o'n ardal sydd ar y ffin rhwng Tir y Brenin ar un ochr a Tir y Arglwyddi ochr arall. Yn Sir y Brenin oedd y Sir y Feirionnydd wrth gwrs. Ie, Sir y Feirionnydd yn Dir y Brenin, a wedyn oedd Powys yn Dir Arglwydd Powys. Um, felly oedd o'n hawdd iawn os ydych chi wedi torri gyfraith ar un ochr, jyst neidio ochr arall uh, a dianc cyfiawnder felly. Sut ath y goron ati i drio setlo'r broblem anrhefnus mae fyny ar y bwlch? O na draddodiad Cymreig bo chi'n cyfarfod y rhai dyddiau er mwyn setlo'r anghydfodau yma oedd wedi bod rhwngthoch chi. Felly weithiau oedd y goron yn sefydlu'r dyddiau yma lle oedd pobl ar ddwy ochr y ffin yn dod at ei gilydd. A rhein oedd y love days yma? 'Na chi, ie, ie, ie.
A dyna pam bod llefydd, bod ardal fel hyn mor bwysig. Ar yr un ochr mae gennych chi Sir Feirionnydd, Tir y Brenin, gennych chi Tir Arglwyddi, Mawddwy a Powys ochr arall. Ac felly er mwyn trio dod â setlo gwahaniaethau rhyngddyn nhw, maen nhw'n cyfarfod mor rywle yn y canol. Felly, lle da chi'n gweld y ffiniau yma, dyna'n aml da chi'n gweld y dyddiau yma lle mae pobl yn trio dod i gytundeb gyda'i gilydd. Ac mi orfodwyd trigolion Sir Feirionnydd do, i dalu amdan eiddo oedd yn cael ei dwyn o Fawddwy, yn do? Do. Do. Mi gymodd i saith mlynedd dwi'n meddwl do i ryw i siryf Meirionnydd dwi'n meddwl gasglu digon o drethi i dalu. Do, i dalu nôl ie. Sy'n dangos faint o yy o herio o dwyn oedd yn digwydd. Ie ie.
Mae enw un gang o herwyr wedi goroesi hyd heddiw ac roeddan nhw'n gweithredu yn y rhan yma o'r wlad. sef Mawddwy.
Mae hanes gwylltiau'r cochion Mawddwy a'r ffordd ar nhw ladd y Barwn Owen wedi cael ei adrodd droeon wrth gwrs, felly awn ni ddim i droedio'r un hen dir. Ond un pwynt sydd efallai heb gael gymaint o sylw ydy'r ffaith mai ffermwyr syml oedd y criw o wylliaid a gafodd eu crogi am y drosedd. Mae hynny'n anghyffredin ymysg lladron yr elltydd oedd fel arfer yn byw mewn llochesau dros dro mewn coedwig neu ar ben mynydd. Ac efallai fod hyn yn dangos i ni fod yna ryw elfen gymdeithasol yn rhesymau'r bobl yma am ddilyn bywyd troseddol o'r fath.
Yn y cyfnod hwn, roedd ffermwyr Meirion, fel ym mhob rhan o Gymru, yn gyrru rhai o'i anifeiliaid i farchnadoedd ar draws y ffin yn Lloegr. Roedd nifer o lwybrau yn bodoli, a dyma'r rhai prysurau fyddai'n arwain oll yn eu tro i lefydd fel Smithfield yn Llundain.
Ac oedd rhain a ffyrdd porthwyn eraill yn cael eu targedu gan yr herwyr? Wedi'r cwbl, roedd gyrr o anifiliad, yn enwedig gwartheg, yn werth lot fawr o bres, ac yn dipyn bach o easy pickings.
Un dre ffiniol lle roedd nifer o brif lwybrau'r porthwyn yn arwain iddi, oedd llwydlo. Roedd bwrlwm masnachol sylweddol yma yn y Canol Oesoedd cynnar a hwyr, ac nid anifiliaid oedd yr unig achos am hynny, achos roedd llwydlo yn un o brif ganolfannau y diwydiant gwlân a defnydd. Mae yna dros 200 o adeiladau canol oesol nobl yn dal i sefyll, sy'n destament i lewyrch y dref yn y cyfnod. Yn eu plith, Mae gwesty'r feathers.
A gwch chi be? Cymro gododd o. Cymro llwyddiannus iawn hefyd, Rhys Jones, neu Rees Jones i bobl Llwydlo. Ac nid masnachwr oedd o, ond twrna. A sbiwch ar y clo yma fan hyn, mae hwn yn amlwg wedi cael ei wneud yn arbennig ar ei gyfer o, achos mae prif lythrennau i enw fo i'w gweld yn fan hyn, a prif lythrennau enw i wraig o. Felly, yn amlwg, mae'r clo yma wedi cael ei wneud yn arbennig ar gyfer os yw'r tŷ'n dangos ei fod o'n ddyn o statws.
Nes ymlaen, mi wna i ddangos i chi lle roedd Rhys Jones yn gweithio, cyn teithio wedyn i Ddyffryn Conwy i ddysgu am herwr a bardd o'r ardal. Dwi ar drywydd herwyr y bymthegfad a'r unfad ganrif ar bymthag, ac mae'n hais i ar hyd llwybrau peryglus y Gymru ganoloesol wedi dod â mi ar draws y ffin i lwydlo. Tref farchnad ffyniannus ar y pryd oedd yn masnachu'n rheolaidd â Chymru.
Ond roedd perthynas Cymru a Llwydlo yn estyn i fwy na masnach yn unig. Achos, i bob pwrpas, Llwydlo oedd prif ddinas y Gymru ganoloesol, yn gyfrifol am weinyddu a thrio cadw'r gyfraith drwy Gymru gyfan.
Yn 1473, sefydlwyd Cyngor Cymru a'r Gororau gan y Brenin Edward y Pedwerydd, ac fe gryfhawyd ei bwerau yn sylweddol yn 1542 gan Harri'r Wythfed.

Yn wir, ym Gweithio'n sifil, gweithio'n sifil cynnar. A swyddogion, barnwyr, twrneiaid, ym lle pwysig dros ben. Dyma oedd y lle lle roedd Cymru yn cael ei ail-drefnu o dan ddylanwad Prif Weinidog Harri'r Wythfed, Thomas Cromwell. Ym, da ni'n tueddu i feddwl am lwydlo yn gysylltiedig efo Rowland Lee, ond roedd yr hyn yn cael ei wneud yma oedd yn rhan o gynllun llawer iawn mwy uchelgeisiol i ail-drefnu y holl drefn o lywodraethu Cymru, ac rhan o gynllun i lusgo Cymru allan o'r canol oesoedd i'r oes fodern. A dan ni'n gweld am y tro cyntaf yn Dren y syniad o wladwr, wladwriaeth ganolog a chyfraith unffurf yn datblygu am y tro cyntaf, ynde? Yn wir, ac mae'n hawdd iawn i ramenteiddio um, hanes Cymru yn y canol oesoedd, ond mae yna agwedd i'r hanes yma sydd yn dywyll iawn ac uh, yr anrhefn oedd yn bodoli yn y cyfnod yma. Roedd yna gryn wrthwynebiad i'r hyn tu mewn i Cymru ei hunan.
Bydda twrneod pwerus y dref, dynion fel ein ffrind Rhys Jones, yma'n aml yn rhinwedd ei swydd yn pledio achos y Saeson yn erbyn y Cymry yn y Stywallt ac yn cyfarfod yn y stafell hon.
Felly pa fath o beth fydden nhw'n drafod yn, ar y cyngor yma? Un o'r prif uh, faterion oedd y broblem rhwng uh, Cymru a'r siroedd uh, Saesnig ar y ffin a'r broblem o sbeilio gan Cymru i mewn i'r siroedd yma. Roedd y bobl yn codi gwartheg yn y hydref ar y gaeaf yn arbennig, dyma lle fyddai'r broblem yn cynyddu, a fyddai'r bobl yn y cyfnod yna yn symud y gwartheg mewn ar ddiwedd y dydd i mewn i beniau arbennig, a roedd gan y sheriff yn y siroedd Seisnig yr hawl i galw fyny posse comitatus, um, i fynd ar ôl um, ysbeilwyr mewn i'r um, arglwyddiaethau y MERS. Difyr iawn, de, difyr iawn. Wel, awn i fyny ben y tŵr e, i weld os ydyn ni weld yr afon a gydrych draw at Gymru, i weld lle oedd y gwartheg yn mynd.
Ond allwn ni ddim dod i gastell llwydlo heb o leia grybwyll y dyn fy'n gymaint o ddraenan yn ystlys yr herwyr Cymreig. Rhen Bishop Roland Lee Roedd o'n ddyn oedd licio crogi pobl, doedd? Wel, roedd gan Lee um, atgasrwydd tuag at y Cymru ac rhyw fath o atgasrwydd hiliol, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl fod yr hyn a ddigwyddodd yn y cyfnod yma yn bwysig dros ben. Roedd na newid yn meddylfryd y Cymru. Um, os da ni'n edrych ar yr hyn mae Sir John Gwyn Gwydir yn dweud, dim ond rhyw hanner canrif ar ôl i'r newidiadau yma cael eu gweithredu, mae o'n dweud, pe bai ein cyn-dadau yn dychwelyd i Cymru yn y cyfnod yma, fydden nhw ddim yn nabod y wlad na'r bobl, cymaint oedd y newid oedd wedi cymmeryd lle.
Ond dowch i ni neidio nôl o'r cyfnod Elisabethaidd i'r bymthegfad ganrif, cyfnod pan oedd Herwa yn ei anterth a rhan helaeth o Gymru yn bydew o dor cyfraith.
Achos waeth ni gyfadda ddim, mae'n hanes dipyn mwy difyr na cyfnod o heddwch taeogaidd, dydy.
Sefydlwyd pentra Ysbyty Ifan yn ôl yn y ddeuddegfad ganrif gan Urdd Marchogion Sant Ioan, yn wreiddiol i gynnig lloches i bererinion oedd yn mynd a dod o Ynys Enlli. Ond erbyn y bymthegfad ganrif ac am flynyddoedd wedi hynny, roedd y pentra yn lloches i herwyr a lladron oedd ar ffo.
A be oedden nhw'n wneud oedd cymryd mantais o safle crefyddol fel lloches rhag y gyfraith. Ac yn fan hyn, yn yr eglwys yma, sydd bellach wedi cael ei hadnewyddu, wrth gwrs, oedd y lloches hwnnw. Afon Conwy 'di hon, lwch. Ond draw fancw, de, mae yna afon fach arall o'r enw Cyletwr. Ac yn ôl y sôn, os oedd yr awdurdodau ar eich holau chi, dim ond neidio dros honno oedd rhaid chi wneud, a fysa chi'n saff. Yn wahanol i Guto'r Glyn a Lewis Glyn Cothi oedd wedi newid i lifrai fel petai, mi oedd llawer o'r beirdd eraill yn clodfori'r lladron yma am eu gweithredoedd. Mi fuodd y bardd Llywelyn ab y Moel a'i dad yn cwffio dros Glyn Dŵr, ac ar ôl y rhyfel mi ddewisodd o fyw ar Herw yn hytrach na derbyn pardwn. Ac mi sgwennodd o amryw o gywyddau yn sôn am ianturiaethau yn dwyn oddi ar y Saeson.
Awn i le ni'n ol rheir ein dau parth ar deuau dir am ddeddf mawr o amddiddan ac yn ôl aur egin lân.
Tra mai draw yn ardal y Trallwng a Chroesoswallt oedd Llywelyn pan sgwennodd o'r gerdd yna, mi oedd 'na herw fardd arall yn canu a hynny ddim yn bell o fan hyn.
Cafodd Dafydd ab Siencyn ei fagu yn Aber Conwy, a'i gadarnle oedd Carreg y Gwalch, llethr serth i'r de o dre Llanrwst. Un wyneb cyfarwydd iawn i ni sy'n gryn arbenigwr ar y dyn ydy Lyn Ebeneser. Mae Carreg Gwalch yn fyny fan'na tu nôl ni, a mae'n dipyn o gadarnle fyd ydi weld. Wel, mae'n math o le yy Petai hi ddim yn gysylltiedig â Dafydd ap Siencyn, fe fydde 'na rywun wedi plethu chwedl o'i chwmpas hi. Felly tyd a chydig o'i hanes o i mi Telyn. Mae'n debyg fod 'da ger ryw 160 o ddilynwyr agos a tua 800 o gefnogwyr. Roedd ei dad yn ddisgynnydd o Rhyw dywysog o'r enw Marchydd, o'i fam oedd fwya diddorol, uh, merch Rhys Gethin, sef uh, y right hand man uh, o Weglin Nŵr, de. Ie, yeah, siwr. Felly oedd, e, oedd e'n dod o, o waid arbennig iawn. Pam ar y droi at herw, oedd o rhywbeth i wneud efo rhyfel yr hysynod? Alla i dychmygu nhw'n cico i sodle, wedi bod yn filwyr, a dim byd i wneud. Ond dyma rhyfel yr hysynod yn uh, cychwyn, A rhaid dewis ochr. Oedd rhan fwya yn y cylchod yma yn cefnogi Efrog, ond nid Dafydd ap Siencyn. Yy dangos falle i ochr rebelaidd eto bod e'n wahanol. Mae yna rei bobl yn deud na fo ydy'r sylfaent yn ôl stori Robin Hood de, achos oedden nhw'n byw yn y coed ac yn gwisgo gwyrdd oedden. Wel, mae yna debygrwydd ryfeddol rhwng y ddwy stori.
Lai na milltir o garreg y Gwalch mae eglwys Sant Grwst, ac yma mae yna grair sy'n gysylltiedig efo hanes Dafydd. Nawr te, mewn fan hyn mae yna rhywbeth eitha arbennig. Reit.
Ah, Yn y sef yna, ie. Yn fan hyn, ie. Nawr te, be' sy gyda ni fan 'yn? Amhrisiadwy. Ie. Sbardun e.
Sbardun Dafydd ap Siencyn. Ie ie ie.
Ro'dd 'na ddau 'nyn nw'n wreiddiol a mi canfuwyd nw mae'n debyg yn y trawstie yng nghapel Gwydir drws nesa. Ma' hwn 'di yy sbarduno ambell i geffyl. Wedi sbarduno ambell i stori hefyd yy swn i'n meddwl. Ie dwi'm yn synnu.
Ie. Da ŵan. Felly ni rhoi nôl yn ddiogel. O ie yn saff yn y saff 'de? Yn saff yn y saff. Duw dyma ni ŵan. Waw. Hen gapal preifat. Ie. Lluniaid gwydyr. Ynde? Arch Llywelyn Fawr 'de? Un o'i gyn-deidia fo, cyn-deidia Dafydd ap Siencyn. Ie. Hywel Coetmor yn fan 'na. Ie. Iefis yr o'dd e brawd Rhys Gethin. Ac wrth gwrs, capal i ddisweinyddion oedd e, y winiaid. A fan hyn yn trawstie 'na o'dd y y sbar- y ddau sbardun. Ac o'dd o'n uchel 'fyd oedd? Uchel iawn.
Ydoedd. Felly, be' ddigwyddodd i 'Ren Dafydd ta? Ie, gath e bardwn yn un pedwar chwe wyth mae'n debyg. A, reit, ie. A wedyn, wrth gwrs, mi Ddoth e'n gwnstabl Castell Conwy. Ddiddorol iawn. So wedi dringo yn reit uchel i fyny'r ystol felly yndoedd yn diwedd? Oedd o'n un etifeddu i'r swydd nath e. Fe laddodd e i rangflaenydd. Ah reit. Ffordd syml iawn. Ie ie. A dwi ddim yn gwybod yn iawn am ei farwolaeth e ond wrth gwrs mae'r stori yn mynnu ma' marw yn dilyn ffrwgwd nath e. Ac ar ei wely angau gyda llaw wedi cyfansoddi Dau englyn. Dipyn o wyrth hefyd achos yn ôl yr haneswyr dim ond tri englyn gyfansoddodd eriôd. Hon i fwyd 'lly.
Ac roedd e dau ar ei wely angau. Ond arwr hyd y diwedd. Ie. Ie ynde? Pob lwc 'da fe. Heddwch i'w lwch o. Ie.
Anodd heddiw ydy dychmygu Cymru fel rhyw bydew tywyll o anhrefn a thor cyfraith. Ond rhaid ni gofio ein bod ni'n sôn am gyfnod pan oedd y syniad o wladwriaeth ganolog ac awdurdod cyfreithiol unffurf ond yn dechrau datblygu. Rhaid ni gofio hefyd ein bod ni'n sôn am gyfnod ar ôl rhyfel Owain Glyndŵr, pan nad oedd dewis gan lawer o'i ddilynwyr ond mynd i fyw i'r gwyllt a dilyn bywyd o dor-cyfraith. A rhaid ni gofio, wrth gwrs, fod y Cymry wedi diodda' cyfres o ddeddfau apartheid i bob pwrpas, a osodwyd arnyn nhw gan gyfresi o frenhinoedd, wedi'r cwbl, be fysach chi'n wneud tasa'ch teulu chi ar eu cythlwng oherwydd deddfau gormesol a hiliol y wladwriaeth? Dwi'n gwybod be fyswn i'n wneud.